Good evening, good afternoon, good morning. So you are welcome to First Aid Immigrant Solution. In case if you've not subscribed, I beg una hit the subscribe button. So that's una hit the subscribe button. So that one go dey give me energy to give to dey do more. God bless you. So no be say we know everything finish o. So we dey hear make we just be like una servant. Anything wey una tell us say make una do, na im we go do so una wey be my viewer so wey you subscribe to my youtube channel na una be my oga so my topic for today na family cohesion family cohesion na italo dey call coazione familiare some people dey now na their husband get document their wife no get or their wife get document their husband no get and how you fit take give the other one Di only tin wey you fit take give di oda one na if di man dey work and e get house. So those oda tins wey you need to know concerning dis coercione familiare na I go come sofri dey break down small small. Dis law don dey, e don tey wey dis law dey and if you wan go check Italian article twenty nine for consolidated immigration act na im dem for bring dis coercion familiare come sey sake of sey if Italian person or any family member wey e dey Italy wey one of dem get document, the other one no get and you wan bring dem together wey dem dey call family cohesion so, you fit give the other one document na if the person wey get document for inside get work and e get house. So make I start to dey break am small small as the thing take dey for di law. E tok say di pesin wey get document for inside, at least one of dem for inside di family members must get document and di pesin must still dey work. So, di only pipo wey dem don require work and house na pipo wey get political asylum and subsidiary. If you know say you get those two permit of stay, you no need

regularly you know fit do wetin i dey talk so because no be boyfriend and girlfriend dey talk about the law now something that has to do with family reunion so if your pikin still dey italian territory wey dey less than 18 years and e still find himself here you fit still use this family cohesion still take give am paper so this family cohesion so Now I wan try explain. So if your any of your members or family dey outside Italy or outside Europe, you need wetin dem dey call nulla osta, which is document wey uh, prefectura or wey government go give you, wey e come tell you say e give you right

normal permit of stay or permanent permit of stay all you need you na to get work wey you know say go fit take care of your family so it is advisable say make you get work or reddit wey go fit carry the family to wey you fit take give am the paper so if you get insufficient income

you fit use that one fit take manage am take give your wife or your husband document and you fit still give somebody wey still get permit of stay like those people wey their wife get belle if you know say if your wife no get document if you get belle you fit ask this document wey your wife go fit take take treatment before you born and if you don born until your pikin go reach six months of age dem fit still give am this document so if you wan convert am from that one to this cohesion family cohesion no let that document first expire before the document expire na just to get this document wey i wan list out so so the person go get suitable accommodation wey dem dey call house So wey you go fit take talk say na this house na I go put my wife or my husband. So then you go still get sufficient income wey you dey record reddit for the year wey you go still fit carry two person or more. Then you go still get certificate of family relationship. This certificate of family relationship be say na be say if na your pikin you wan give document, you get birth certificate. But if na your wife, you suppose to get marriage certificate wey dem dey call legally married here, wey wey people dey call common marriage or registry. If you don do all those one, you fit use am take give any other of your member wey you no get. And this document, you fit still by yourself carry am go police station You go Sportello Unico go apply for yourself if you get any of these documents where I don't talk since. But if you not feel say you, you dey fear, you no wan go, you fit see go through lawyer. But this one be no need any third party because each questora sometimes they still get their own law. But this law dey everywhere for Italy. And if you say you wan see go check whether this law dey, you still go see am for uh, Article 29. Now there you for see for consolidate immigrant law. So what of those people where they stay with Italian citizen? If they stay with Italian citizen, una never marry, una just they live together. The man talk say or the woman talk say make you they stay in house wey dem dey call hospitality. So they no fit deport that person go house according to Italian law at nineteen. So, but the only way wey dem fit take deport that person go house na if he do anything wey dem dey call crime so or anything against the law of the land na he go fit take face deportation. But if he no do anything like crime, he fit stay with Italian person and he get right to

the thing still take dey function so make una subscribe to my youtube channel i still remain una boy una servant wey come come dey give una the latest information wey still dey happen for italian territory and europe at large una thank you very much o una take lis ten to me to the end of this video una bye bye.